Şu günki gün gözellige we moda, hatda jemgyýetçilik meselelerine öz täsirini ýetirip bilýänler blogerlerdir. Dadadadam!
Soranoma Allajan! Heh! Halyna bu gün bazaryň herkim bir öýde wagty şu meseläni çözüp aýralyň näme üçin durmuşa çykaran gyzyňyz Baran öýünden rysgyny bölüp aýra çykanda, begenýäňiz, Waý, gyzym, aýra çykaýt-da, Hudaýa şükür, indi öz eli öz ýakar diýip-de, gelniňiz bölek çykjak diýse, ulurak bolmadyk kiçiräjik waýna atyrýa. Näme üçin? Kommentariýa ýazaýyň.
Kommentariýada näme ýazdylar onnoň? Kommentariýada da ýörite jaň edip gelnimi gowy görýän diýen gaýynlaram boldy. Gyzymdan zyýat görýän diýen gaýynlar boldy gelnini. Baý oň ýaly gany menä meň mamam şon ýaly. Sen otur diýýä maňa. Gelnim gowy diýýä. Baý oň ýaly gany hemmesini süremok ýöne wobşem alanda togsan prosent gaýynara ha gyzyna ýanna a on prosentem gelin gowy görýä. Az zaraý. Şoň ýalňyşmy ýa? Ýa dogry. Dogry diý. Bam şonýa problem öýüňde. Aýtmaýaňa sen. Ýok. Öz durmuşyny ýaşamana haky bar gelniňem. Gelnem edil sen gyzyň ýalak ýan ýoldaşy bilen odelnaja jaýda ýaşamana haky bar. Edil gyzyň bagtly ýaşaýşy ýalak gelniňem ýaşamana haky bar lýuboý gelniň haky bar. Eger men gaýyn bolup, meň gelnim şoň ýalakga bölek çykjak diýse, bar keýgim uborkama ýetişseň, çaýymy suwumy gaýrat edip dursaň, bar gidäý diýjek. Ýaşasyn oglum bilen odelnaja. Men şol, garramtyna ýüzüme durup biler adamlar. Meniň gelnim şonuň ýaly saklar. Çykjak diýse çyksyn. Özi rahadyna baksyn. Ýöne hyzmat etmek üçin alynýandyr. Gelinem dogry, hyzmat. Hökman bile ýaşap däl, bile ýaşamanam edip bolýar hyzmat. Köpräk işläp hyzmatyna adam tutam etdirdip bolýar. Dogrymy? Ine köpüräk gazanç etýäň, hyzmatyna adam tutýaň, ol seň gaýynyň hyzmatyny, çaýyna, suwuna, uborkasyna seredip, agşam bäşde, altyda-da öýüne gaýdyp bilýär. Orsça domrabotniça diýilýär, türkmençe näme diýilýär, bilemok. Bar-a şonýa hyzmatlar, gelip öýüňde ýerdenjik uborkasyny etýär, ütüjegini etýär, kirine seretýär, çaýyna, suwuna seretýär-de, agşam alty bolýar, öz tünegine gaýtýar. Seňem gaýynyň, gaýynataň bilen öýde hezillik. Men şon ýaly durmuşy normalny durmuş hasap edýän. Olaram men normalny diýemok, olam gowy, olam türkmençiligiň durmuşy ýöne birazjyk şo gelini şeýtýärler gaýynlar bilemok aý şony. Seň pikiriňçe gelin nähili bolmaly? Çakgan bolmaly. Gelinem çalt bolsun. Geçirimli bolsun. Köp geçiribersede şuňa çykyp aýagyny sallap otursa, düşürip jaş ýerde otursaňam bolýar diýseň bolýar. Hökman däl, bärlerik çykmak diýip aýtmana-da, olam aýtsynlar. Gelin geçirimli bolýar, haçan-da ýoldaşyny gowy görýär. Oň üçin köp zat geçirilýär, baldaz geçirýäň, gaýynekeçi geçirýäň, gaýyn geçirýäň, ýüwürji geçirýäň, gaýynagany geçirýäň, kän zat geçirýäň. Geliniň bir içini açyp görseňiz siz gelinleň, geçirimli bolýar gelinler. Erkek kişi öýde bolýan problemaň, Ýüz sany problema bar bolsa erkek kişiden onsyndan habary bar, togsansyndan habary ýok. Olam näme üçin? Gelin gowy bolan üçin. Gelin geçirýär şony. Ýygnaýa atýa, ýygnaýa atýa, ýygnaýa atýa, konwertde salyp otyr. Geçirim bil. Ondan şo gelin geçirim bil diýip, şoňa çykyp aýagyny sallasan, ha, meň durmuşymda bolaýsa, men şo geçirip otyryn, geçirip otyryn, geçirip otyryn, geçirip otyrsyň bolsa, ha. Halyt geçirmezler, duýýa-da adamda, bir ýerde durmala sen. Şotak diräp duraňda, hop, düşüp şu taş ýerde oturyp göreliňem diýip bolýar.
Aha. Onam diýmeli gelinler. Jyn diňe geçirip oturmaly däl-de. Diýmeli, ştop, işden erkekler öýe gelmäkä diýip almaly. Şunu şeýdeli, munam beýdeli, şonda gowy bolýar diýip. Ýaşynýarlar diýip bilenoklar. Dogrumy? Arasynda ýuwaşjadan açyp, täze eýle däl, beýle, şunu şeýtsek şu bolýar, şunu şeýtsegem bu bolýar diýip düzetmeli, soň täzeden ýaşynyp oturybermeli. Ne bolanokmy? Problema köpelip gidenden açypjyk düzedip bolýan bolsa düzedip täzeden ýaşanyp oturybermeli. Same glan uruşdyrmasa boldy-da. Siz bilen düşünişip bolsa boldy-da. Hmm. Geçirgin düzetsin. Towşan tüýli bolýar-da gelin. Ýöne gaýyndan towşan tüýli bolýan bolýar. Gaýyndan köpüsi geçirýär. Gaýyn näli bolmaly? Gaýynam geçirimli bolmaly. Ýöne gaýynamyzyň geçirimbil gaýynlar amma şeýle bir dişini gysýan gaýynamyz amma ot ýaly gelnemmiz bada ulukjyn açdyrýan gelnemmiz ba di şony bir altdan alýan gaýynamyz amma samy glavny oglumyň durmuşy bulanmasyn diýen gaýynlar ba olaram müň ýaşasyn. Ohyl gaýynlaram bar. Şeýle bir dişini gysýan gaýynlamy bar, dişleri dökülip gitýär şolaň, gysa-gysa. O gelin buňa çykyp aýagyny sallap oturan gelindi. Men diňe gaýynlar erbet diýemok. Şo derejede, mysal üçin, ýüz sanakga gaýyn ýygnaýas, erbet gaýyn, ýüz elli sanam erbet gelinem çykaryp bolýar ýygnap. Ot açdyrýan gelinler bar-da öýüň içinde. Çyn ýatjak zady şuň ýaly edip ýoldaşyna aýdyp berýän gelinlerimiz bar. Gelinlerem Geçirimli bolsun gaýynaram geçirimli bolsun samy glawny erkeklere ýetmän şo problema öýüň içinde agşam sagat alta ýetmän çözülsin şonda problema gowy bolýa geçiribersinler näme aýrylyşmasalar bolduda gaýynaram aýrylyşmasyn oglumyň durmuşy bulanmasyn geçirýaga gelnini kän ot ýaly gelinler bagy gaýnyny gaýdan etmejek bolýa sen şol öýe girdiňdä. Girdiň, birazajyk ejeň öýünden gaýtdyň, indi ejeň öýi sowremennirak diýeli. Geldiň bir totam gaýyna, şol ugurdan gidiber. Gidiber şol ugurdan. Mysal üçin, biziň astymyz daşoguzly, bizde ýalyk-palyk kän o diýen ýok. Dogrymy aýdaýyn, daňsalar daňýarlar, daňmasalar daňanoklar. Islegiňe görä. Erkek kişilerde ýaşmak bar.

Galyp ýatan gürrüňiň bar. Juda çowsaň, top ýalak bolsaň, Atiw güdi-güdi-güdi-güdi diýip, çyka täzeden ýaşynyp oturaý. Dogrymy? Indi ýaşynan gowy bolsa ýaşynaý. Ýöne, diýjek bolýanym, erbet gaýynam-a, erbet gelinem-a, samy glawny gelinlerem geçirsin, gaýynlaram geçirsin, bir aýrylyşma nokdasyna gelmese düzelip gitýä-dä. Gaýynlaram şol oglum aýrylyşmasyn diýip geçirýä, gelin aslynda sen diýip ölüp ýatanok şo gaýyn. Dogrymy? Oglumyň durmuşy bulanmasyn. Çykdaýjy edilip alyndy. Ir gün içinde. Gowy däl. Dogrymy? Gelin gitse, Pylanyň gelni gidipdir diýerler. Gowy däl. Nämem üçin? Gaýny erbetmişin, şoň üçin gidipdir. Şo gürrüň gowy däl. Şo gürrüňler bolmasyn diýip, gaýynlar geçirýärmi? A senem pylanyň gyz aýrylyşyk gelipdir diýilýän gürrüň bolmazlyk üçin senem geçir. Geçirip geçirip garrak gidýärler-le. Geçiribermeli. Samy glawny yzyňa gaýtmasaň boldy-da.
Bol bol aýka bol diýip özüňi öwüp, birden meşhur bolaýdyň. Indem seni hemmeler öwýä. Nädip beýle boldy? Sebäbi öwülmäne mynasypdyr indi. Gowa men. Gowy däl men. Gowy däl. Gowy da men. Hemme kişi gowy görýär, sebäbi gowy da. Işleýänmi? Işleýän ýalta däl, näme? Nju hoşunda däl. Özümi gowy görýän. Bolýa, şu taýda gowy edip özüňi öw. Bäş sany gowy häsiýetiňi sanaýda. Waý bäş häsiýet maňa az bolýa on on bäş diýip men sanap gideýin. Hawa sanaly.
Çakganmy men?
Çakgan çalasyn diýilýän. Çalasyn. Lýuboý zat. Nahar ugruna lýuboý zat bişirip bilýän. Kuhnýa gir-de eliňi çekäý. Gowy şef gelip men nahar bişirip öňünde goý. Mysal üçin boş holodilnik goý içine bir iki sany çak sogan goý, makaron goý, bal ýaly diýip öňünde goýmasam Aýgözel bolmady. Uborkamy? Bir başlasam remonda çenli ýitýä-de. Şoň üçin başlamok aňsat. Şoň ýaly. Içi gysanok ýanymdaky. Ýüzüne ýygyrt düşüp gitdi gülüp gülüp. Içi gysanok. Lýuboý ýerde öýe myhman çagyrsa, daýzalam gelse, iýijilam görüp oturýar, içleri gysanoklar. Şadyýan, şadyýan, alçakmy, alçak. Bilemok, negatiw tarapymy bilemok men. Özümde bir bolmaýan häsiýetiň bardygyny bilemok. Şonýa gowy görýän özümi. Barmyka bir nejis häsiýetim, barmyka mende? Şon ýaly gowy tamy. Onda diýmek erbet tarapyň erbet häsiýeti ýok. Bilýän ak ba bolsa aýtsynlar aýka şu harakteriň erbet diýsinler. Men uje okuw gutarypdyn köpçüligiň bilýän restoranda men on bir ýyl restoranda işledim. Bilemok.
Bagt köşkde restoranda işleýädim a men. Wi ýaňy geleňde ýüzüň tanyş diýän da. Ýüzüň tanyş da hana.
Birinji gezek görüşýän da. Aslynda žiwoý ýagdaýda birinji gezek görüşýän şu wagt. Bagt köşkde on bir ýyl men restoran ýöretdimmi? Ot hemme kişi iki zal bar bolsa şo gyzyňkyda bolsun diýip toýçulara çenli daže o zalda etmän gelip meň zalymda etýädilerde ýogsam şo bir zady goýýas biz öňünde hemme kişi gowy görýä bilemok öňdenem bir ne torrak hereket eden bolsalar işden çykaran bolsam ol özleriniň hereketini bilýäler etmesiz bir zat etýäler ondada näme azrak üstünde dursaň seretmeli bolýa şoňa seretmeseň otaýdada iş ýöremeýä. Onda neme Aýkaň erbet häsiýetlerini siz bilýän bolsaňyz şu taýda belläp geçäýiň. Belläp geçäýiň ýöne. Özi bilenok.
Özüm bilenok men erbet harakter bardyr öýdemok. Men şoň ýaly gowy adam. Şoň ýaly gowda men. Özüm hem oturyp haýran galýan arasynda özümiň gowdygyma. Eý Allajan özüň şeýt gowy göräýseň. Owa aýna seretýände beýle gowja zat bormy diýýän. Tüweleme.

Nerçit etmek bolanok diýip geç gitýän. Ýandaky nerçit etdiremok. Öwrenmeli zatlar.
Öwrenmeli zat.
Nerbit. Aýdaýmy? Aýt.
Gelinler ýollaşyňyz nerçit etse ştraf ediň. Azyndan 200 manat. Gaharlanyp 200 manat çykardy. Ony gaharlanmaýa. Hawa. Her gezek gaharlanyňda 200-iň üstüne. 200 manat goýýan geliniňe. Ol äkitýär-de sowýar. Iki ýüz manatjygyňy goýýaň gelniňe, ol äkitýär çagalar bilen morožnajyk iýýär, ol bir daşarda. Ýöne gaharlansaň şonýaly, iki ýüzden, iki ýüzden. Düzelmese limiti galdyrmaz, üç ýüz etmeli. Düzelmese dört ýüz etmeli, ahyr gowulaşyp gitýäňiz, onsoň hiç nerwçit etmeýäňiz. Gorladýaň sebäbi juýuň agram düşýär. Hä görýäň, adamsam şeýdip uzak ýaşaýarda ondan. Hawa, hemem agzybirlik bolýar, gaharlanaňok. Nerwçit etseň näme boljagyňy bilýäň, jüwden çykýar.
Instagramyň ogurlanýanyny gördüm. Hawa. Tiktogyň ogurlanýanyny gördüm. Ýöne imoň ogurlanýanyny senden eşitdim. Görkezeyinmi?
Şu wagtam açamok entägem açamok imony. Men saňa aýtdym özüm şony ogurlandy diýip. Imom ogurlandy diýýär. Imom ýok.
Hudaý bar bir gün. Imodan bir surat ugratjak diýýär, gir diýýär, girsem imom ýok. Ana on ýala bolýan eken. Ýöne şu wagtam açan şoň ilim degen oşan açmala registrasiýa etmele. Ilim degen o surat surat ýalar da kebap. Köçede zatda gezeňde ahranly zatda gezeýäň dämi? Dastavka iýýäň. Şu adam dastavka garaşyp durdyň.
Dastavka. Nyrhyna mynasyp dälleri bolupdymy? Atlar hökman näl? Hä. Howa ýa-da ýok diýe. Dogrymy aýdaýyn? Nämesini ýalan sözläýin o. Dastavka maňa ugradýarlar ha. Soň onuň özüm jaňat seme, olar men sesimden tanaýar. Aýka jaňat diýýärler. Özüm jaňat, men öýde gerek bolanda Ýanymdaky gyzlara jaň atdyryp pylan pylan podnos olam ol, şo podnoslardan zakat et diýip alamda nyrhyna mynasyp dälleri gelipdi. Hawa, toýa dastavka maňa ugradylanda edil şo ugradylan zady zakaz etdim, ýöne gelende şo däl bolupdy. Onam barlamak üçin etdim. Maňa ugradylyşy ýaly däl, nyrhyna mynasyp däli bolupdy. Bolupdy ýalan sözlemäýin, sebäbi Şol maňa ugratýaňyz-a, maňa ugratýarlar-a, maňa ugradylýan zady meň klientlem, daže öz klientlem, şu Isa gowudyr diýip, şolar iýýär şony. Wah, sen kimçin diýip gitýän klientlem bar maňa käwagt arasynda. Sen näçe bize aýtmadyň. Menem ondan gowudy diýen bize gelende. Ondan käwagt şolar şeý diýensoň, men özüm öýde gerek bolýara myhman çagyraryn. Men işden soň baryp manty-börek bukaýynmy? Ýa saç ol bul gireýin girip bolanok-a. Zakaz etýän gelýär-ä, tim bol arzan gelýär-ä zakaz etseň. Marketden alyp bişirseň gymmada düşüp gitýäň-ä. Taýynjak gelýär. Nyrhyna mynasyp däller bolupdy adyny aýtmaýyn. Düzeliň.
Gaýrat ediň.
Menem arasynda barlap durýan. Mugt nähili bolýar, puluny berseň nähili bolýar. Ýöne mugt iýseň gowy bolýar. Mugt iýseň gowy uratýarlar. Ugrady beriň diýýäňmi? Ugrady beriň.
Aýka.
Hı. Bloger bolmaga näme itergi berdi? Nädip döredi şol ideýa men bloger bolaýyn diýip? Dogrymy aýdaýyn. Bolman dogryň aýdylýan ýeri şda. Alasaň ol ýok. Ýa ýa.
Klientleriň özleri. Ha bagt köşk diýişýäňmi? Ýok ýok. Tikinçilige başlam soň salon açanymdan soňky klientleriň özleri men bloger bolup iliň öňüne çykan bolsam Sebäpkär diýilýän, günäkär diýilýän şolar. Eger şolar meň tikip beren köýnegime gidip Ukrainadan getirdik diýip geýmedik bolsalar, ýa meň tikip beren köýnegime gidip Polşadan pylança getirtdim diýip allap geýmedik bolsalar, men köýneklerimi alyp TikToga bir ýere çykmazdym.
Ýa.
Özleri günäkärmi, sebäpkärmi? Bilemok janyňyz sag bolsun oňardyňyz. Hawa gaýta saňa Maňa gowy.
Daşyndan girdeji çeşmesini açdylar. Men o taýsyny bilemak, TikTok badyny bilemak, Instagram badyny bilemak men. Giremok. Men imo badyr edip ýaşap ýörün imoda. Olar şeýtseler onuň şo tak çykaryp goýsaň her kim görer diýdiler. Menem onuň çykaryp imine şu köýnegi men tikdim diýip goýdum. Hä-de, hä boldy, şeýdibem her kim galyp görüp gitdi, boldy, galyp gitdi şeýdip. Tiken köýnegimi öwdüm, tiken köýnegimi öwdüm. Öwmämiň sebäbem, maňa bir adam metr tutup, gaýçy tutup, şu taýsyndan plança sant al, bu taýsyndanam plança sant al, şonda fata bolýar diýip, hiç kim öwretmedi men samawuçka. Öz-özüme öwrenip giden ol. Şoňa begenýän men, şony tikip seretýän, wa, şuny men tikdimmi diýip, şoňa begenip öwünýän, oýun edip öwünýän-de. Öwredilen bolsa, onda öwünmezdim. Birinden öwrenen bolsam, şoňky ýaly tikýän ýerdim. Hiç ýeri hiç kim öwretmedi men şony tikýän, şoň üçin öwünýän, oýun edip öwünýän, güldürmek üçin. Her zatda bir haýyr bar diýilýär-ä. Her şerde bir haýyr bar. Ha, hawa.
Saňa haýyr edipdirler olar. Haýyr edipdirler, janyňyz sag bolsun.
Öz blogyňa Günde gün aşa diýen ýaly täze wideolar ýükleýäň. Indi şol wideolary ýüklemek üçin, düşürmek üçin temany we ideýany nireden alýaň? Hmmm.
Karoçi üýtgeşigräk, köpräk prosmotr alýan wideolar, nu köprägi ýanymdaky berýär. Mysal üçin, segsen prosentini ýanymdaky berýär. Şu wideony düşäý, şu wideony düşäý diýýär, o-da düşürýär, menem goýýan. Ýanymdaky berýär. Ondan bir ýigrimi prosentinem özüm. Ýöne köplenç bir ýerik baramda-da tekstime çen özi taýynlap berýär. Şuny aýdaý, şuny aýdaý, mende pamyt ýok-da. Ol taýynlap berýär men aýtýan. Anyň gaýyny paýyny meselem uje özümden. Goýýan wideolaň müňläp müňläp prosmotr alýar. Şuň syry nämede? Aýtjak gelýäýseň.
Aýt, aýt öwreneli. Bir kelleden iki kelle ýagşy diýýäler-ä, ýanymdaky köp ideýany ýanymdaky berýär. Şundyşaý, şundyşaý, şundyşsaň gowy bolar, diýip. Ol, nä, men tikin başynyň üstünde otyryn-a men guzurda, diýip, ony ol oturýar-da tapyşdyrýar, şu gowy, şu gowy, dawaý şundyş ýa-da bundyş, o berýär. Segsen prosentini o berýär, ýigrimi prosenti özüňden çykýar.
Wideolara gelýän negatiw jogaplara we kommentariýalara ýa kritikalara garaýşyň nähili?
Başdakyny aýdaýyn. Ony aýtman geçmäýin. Başda wideo goýýardyma. O, tupan bolup turýan men irden. Okaýan aşa banýa girmäkäň bir setir geçirýän. Waý diýen. Bar nastroýeniýaň gaçýar.
Bar nastroýeniýaň gaçýar başda. Onam işden öýden işe gelýänçäk maňa diýýär. Sen iliň öňüne çykjakmy? Olga Buzowa diýmedikleri ýok. Olga Buzowaň ýaşaýşyny görýäňmi? Şon ýaly boljak bolsaň, seretme, okama, gowulara seret, gowulara seret, gowulara seret, ýanymdaky diýerdi. Olga Buzowa nähili bolup gitdi, şoňa-da hemme zat diýdiler diýerdi. Sen sesiňi çykarma, görmediksirä, ferneri çidetjegiň bolsa, oýna ýap akkaunty diýdi. Onam menem oňa seretmedim. Indi şu wagt negatiw ýazýalara käwagty indi kommentariýa elimem degenok. Ýöne onada käbirini görýäňdä welin gülkim tutýa şolara. Hakyt maňa baryp tapyp ýazýalar. Men biriniň gowy wideosyny görýänä bir gowy waw ýerine düşdi şoň şo wideosy hä. Şoňa bir aýdymçy bir gowy aýdym aýtýar waý agzyňa saglyk diýmäne wagtym ýok. Ýöne göwnümden çykýa gireýin diýeýin kommentariýa gowy zat ýazyp geçdi. Erbet zat ýazmana mende wapşe wagyt ýok. Bir erbet zat bolsa geçirip goýberýän, wagyt ýok. Gowy zat ýazmana wagyt ýok. Onuň erbet zat ýazýanlara men gülkim tutýa. Hakyt şolar wagt tapyp maňa ýazýada. Ellerine saglyk diýäýdim, gülkim tutýa şolara. Şunuň ýaly gowy adama nädip erbet zat ýazyp bilýäňiz? Iň ýerde birje şolara nerwiçit etýän bolsam oturan ýerimden galmaýyn. Şonuň ýaly şolara indi birhili ýok hasabynda-da geçip gitýä sebäbi o Öň seni ýigrenýärdim, indi gowy görýän diýip ýazýan emmada, oňa näme diýjek? Tanaýandyrlar, gowy görüp gitýändirler-de. Şoň üçin erbet zat ýazmasalaram kommentariýa on ýaly gyzykly bolmaz. Köp kişä erbet zat gyzykly bolýar. Şeýdip kommentariýa köpelip adamlar köp meni görýär. Erbet zat ýazýanlaram müň ýaşasyn. Men indi bildirdeňok, bir gülküm tutup görsem şolar. Indi özüm bir hil obnawleniýe bolan ýaly, şolary görsem bir hil gülkim tutýar. Wagt tapyp şony ýazyp bilýäňiz ota. Ony ýazmak üçin hem meň sesim näçe sapar görüp oturmalam. Iki-üç setr kommentariý ýazýançam meň wideom gidip dur sesime çydap şony ýazyp käwagt öz sesimi özüm bir hil bolup geçirip goýberýän. Ýene menmi aýdyp.
Blogyňda hem öz tikýän köýnekleňňi reklama edip wideo düşýäň hemem maşgala temasynda tapawudy ýok öz blogyňňa degişli bir kontent döredýäň. Indi seň üçin Aýka şulaň haýsyny döretmek has ýakymly şol iki kontendiň içinde? Kontent bişirmekdemi? Hawa. Kontent bişirmekde maňa smeýny problemany çöz Aýka diýäýseler. Gaýyn-gelniň arasynda ýa ýanýoldaş bilen ýanýoldaşyň arasyndaky meseläni çöz diýseler, şony hezil etýän, şoňa düş diýseler, ýöne şonam oturyp düşmäne lagrdap oturmaýyn diýýän, ýogsam-a goýjak bolsaň wideo kän-de wah, hä, ýüreklerine düşmäýin diýip aýda bir, iki wideojyk çeken bolýan. Ondan şondan gowy lezzet alýan, şony kän adamam görýär, gyzyklanyp görýär. Ak köýnek goýýan-a, Fata goýýana fata. Ondan normalny alýan, detski köýnek goýýana, ondan gowy zat alýan, energiýa alýan. Çagalaň köýnegini goýýana prinsessalamyňky diýip, ondan gowy energiýa alýan. Ýöne has gowy lezzet berýän wideolar gaýynlary gaýynlaryň damaryndan tutýana şo wideolardan lezzet alýan. Prosmotr kän bolýar şol. Bir hili hemmesi görýär şony. Gaýynlar görýär, gelinler görýär, gyzlar görýär. Bolany şu wideolary düşürmek üçin ylham nirden alýaň? Ylham öz özi gelip gitýaň prosmotr kän alýaňa ýene bir wideo düşeýin diýýäň öz özi gelýär ony gidip ak bazardan ýa ýene gök bazardan gözläp alaňak öz özi gelýär prosmotryň kän bolýa a ýene düşeýin edýäň prosmotryň kän bolýa ýene ýöne düşügiräk prosmotram alýaňa käwagt hä onda da bu düşük boldy diýip has beter bir zat oýlap tapyp otak zyňýan ol has uçýa. Wideolaň özi berýär pamoýemi. Indi bir hil goýmasaň bir hilem bolup durýaň wideo goýmasaň.
Rubrika bilen ha tanyşdyň. Mhm. Onda başlabereli. Başlaly. Aha. Kime jaň edýäs? Jime.
Aha.

Ha? Akula bilen ýüzjek diýen. Ýüzjek?
Hawa.
Nira?
Agy köýnekleri özüm tikamok diýsem, il bir hili göräýermika?
Köýnekleri özüm dikamok diýsem. Hawa, şeý diýip wideo çekip goýsam.
Awa, tam pikir. Indi taslap giýjek gälla. Eýwa, aýwa, tam gowulygy taýdan. Hawa, iýäýsem ikän.

Agy. Näme datdana barmy? Açlykdan ýaňa kelläňi üýtgäp başladyňmy? Palaw bişirip bilemok diýseň ynanarlarmyka maňa? Palaw bişirip bilemok. Hawa, men diýsem.
Ynanarlar.
Biz ynanmarys welin. Il ynanar.
Il ynanar. Gudaçylyga däl-de töwellä gidilse nähili bolýaga? Köpçülige derli töwella. Töwella gidilse ne hil bolýar? Bilýäňmi bir manysyny bir bilýäňmi töwella sözüni?
A gudaçylyk birine gudaçylyga gyzyňyzy beräýiň diýip barylýar. Töwella. Töwella eýýäm gyzyňyz erbetlik edipdir, indi bize bermeli bolýaňyz, bagyşlaň diýip barylýar. Gudaçylyk gowy bolaýmaly.
Gudaçylyk gowy bolaý, onda gudaçylyga gideris-ä.
Gideris. Ahhym mal kaklatmy kak läle.
Ahmar. Ahmar.
Mayneziň ýerine ketçup goýsak nähili bolar? Ikisini bile goýaly. Bolýar.
Düýn palaw bişirip durkak çagla ýagda. Älem oşaryň üstünde tans edip ýör keýik. Onu.
Görmediňmi şony? Yok. Odama aýjak kişt oýnamany öwredip otyr Allah.
Kime?
Olam kişt tagtasyny terse bir özüne men ýeňiji diýip otyrmy? Näme? Agdy şulan gakmagy ýürege düşdüň logy. Samsyk syra pällenme. Gürleýän pişme maňa älemiň syryny aýtdy.
Näme?
Salonda super ýüzüp ýör, gördüňmi diýin. Näme suwdan ýaňa ýüzerde suw käne? Nirde suw kän? Işde?
Hawa gördüm.
Meň dostum ýok, kartoşka meniň gowy dostum. Tikin maşynynam däliräpdir gyz. Özi syryp otyr ha, men gerek gäli arada gördüňmi? Wideosyny düşürip goýdum. Nawo.
Naýtdy sarap otyr. Hmm. Haýwanlar bilen gürleşip bilýän diýsem ynanjakmy?
Ynanjak. Adam barmy? Hä?
Adam mam bu? Balyklar aýnak dakyp ýüzýär-ä gyz indi. Günden ýaňa suwda. Balyk açkyly ýüzüp ýör. Bir zat aýtsam, hiç zat diýme bom. Ýöne bilýäň-ä hemişe-de men senden owadan.

Neme? Hawa. Ol bir döwür sen pişiklere karate öwredýärdiňmi? Hawa.
Sen rap onu oýnat öwretdi bir pişiklerde bar.
Şeýle. Edil şu wagt nirde dürneýdýäň?
Senmi? Hawa. Ben.
Uçýan tarelkada gezelenç edip ýörün şu wagt. Tüweleme, tüweleme. Arkasy asygypdyň-da sen. Diýmek, eý, şu wagtlar-a Jemşit, ynanmarsyň, telefonda bar-a, kofe maşynkam maňa sms ýazýar-a, kofe içjekmi diýip. Haa, tüweleme.
Hawa. Näme, robot bilen balyk tutup bolýarmy?
Robot bilen? Hawa.

Hawa.
Ulyl gidýär, bizem gidelim-de. Aý gören diýse, Ulyl gidýär diýip. Ha, Ulyl gidýär diýip. Hawa. Eý, menem bir hamsa gara tötänden sygyr towuk öwräýipdir-nä. Ona, onam bar, onam kim kim maslahat berýärdi? Kim?
Mikrofon maslahat berýär-ä. Seret.
Seret, Jemşit.
Dobre. Neme?
Pianistiň pianina çalýanyny görensiň ha, kompozitoryň çalýanyny görensiň ha. Awa.
Häli neme pyşdyl pianina çalyp otyr ha. Näme kellesine gollap çalýarmy? Hawa. Dadaw, dadaw degerim. Aýdym aýdýan dikdir gördüň mi? Aýdym aýdýan dikdir. Hadi, hadi. Ahmet bir wagt. He, kursdaşymyz.
Ahmet Ýazmämmedow. Awa, indi görem okýar. He, şeýle.
Aý, sen ne bar? Jadyly merdiwanlardan ýöremeli, Jemşit şan.
Ýöne biziň dostlugymyz bilýäň-ä, geçilen dostluk ýaly däl-ä. Hawa, sawol, sawol da, sawol. Ondan bi näme araky oýunjak näme diýdi?
Oýunjak? Hawa. Hawa.
Düşünme aýda oýunjak. Aý bilemok, özi bir manty ýaly owadan eken. Güm bol diýdi ne? Az bolýamy?

Aýka, indi seň pikiriňçe, seň podpisçikleň saňa näme üçin agza bolýarlar? Wah hezil etmek üçin. Gülmek üçin. Köpde gülmek üçin dynç alýas diýýär. Mysal üçin bazarda käbir genji saklap men diýýär-de, Söwda bolmasa baryp seni görýän diýýä. Znaçit udavolstwo alýandyr, widýolam bir azajyk ýaşaýşa bolan höwesini artdyrýandyr, şu günki söwdaň bolmadygy hiç daýy samy glawny Aýka ene seni güldürdä diýýändir. Dogrymy? Ýöne çagalaram görýä meni, Aýka da Aýka bolýalar onda munda görseler. Olar şol printsesanyň köýnegini tükýänim üçin gowy görýändir, çagalaň bar arzy bar şo çişýän köýnek geýmek, olara şoň üçin. Güldürýäni üçin şadyýanlygyny üçin gowy görýän bolaýmasalar. Käsi ýörite diýýä, Senden energiýa alýas, seni gördüm bolýa şu gün gowy boldy, haçan wideo goýarkaň diýip garaşyp otyrýan diýip ýazýarlar liçkama gelip. Güldürýänim üçin gowy görýärler. Şadyýanlygym üçin, alçaklygym üçin gowy görýärler.
Alçaklyk bilen ýeňilligiň tapawudy nämede?
Alçaklyk bolanda, alçak bolanda men bolýan. Ýeňil bolanda kim bolýar? Awa, ýeňil bolanda kim bolýar?
Kim bolýar ýeňil bolanda?
Znaçyt men ýeňil däl. Ýeňil bolanda bir gurläp, iki gülüp, ýöne suw jarşyp otursaň, o suwjuk diýilýär. Suwjuk diýilýär.
Ýeňil diýilýär. Suwjuk men. Ýeňil bolanda näme? Çala zada gyrlyk gitýän gyza ýeňil diýilýär. Alçak bolanda, alçak ol ünhä şu wagt. Näçe wagtdan bäri görüşemzok, öňem görüşsek bir toýda onda-da men ondan bärsi salamlaşamok. Ondan bärsi bolup ýörýän. Ýöne görüşemde söz alyp, gürleşip gidip bilýän-ä. Mysal üçin klendi bir sapar görýän. Gapyny kakýarlar, gelýärler, biz geldik. Şolar bilen men garyndaşyň bäri ýany bolup gitýän. Men alçak bolýan. Alşyp bilýän, domma däl. Reska gürleşip gidip bilýän şoň bilen. A ýöne o biri häzir lakatda zat etse, onda oňa gidilenok-da. Ynha mysal üçin bir gyza Sms ýazýaň jaň etýäň. Kän bir özüň kösemän şo gyz yrylsa ýeňil bolýan.
Oglanlara ýeňil diýýä bilemok. Şoňa ýeňil diýilýä.
Bir gyz bir oglan nämede bolsa bir derin akdyrtmaly la yzynda. Kösemeli la azajygam bolsa bir yhlasyny görmeli saňa tarap ýene ädýämi ädim ädenakmy bir jaňyny galdyryp gürleşýäň ikinji jaňyny atkaz et üçünjisini atkaz et dogrymy dördünjisini atkaz et gelsin eli gülli how zat et hä Ana şonda sen agras bolýaň, ýeňil bolaňok. A bir jaňda alsaň, gidip söýüşibem ertirem aglap otursaň, ol oglany ýok diýeň, onda ýeňil bolýaň. Şo bolýaň. Dogrumy? Düşündirip bildimmi? Meň pikirim. Oglanlaňam ýeňil. Hawa, şoň aslynda ters düşünýärler. Ter näme üçin?
Näme, alçaklara ýeňil diýip düşünýärler. Goýaýda men ýeňilmi?
Sen alçak. Alçak. A ýeňil bolanda başga bir zat bolýar. Ýeňil guş kelle bolýar. Kellesi azrak Ýeňilräk bolýar. Ol kellesi göçgünli-dä.
Göçgünli, göçübräk duran bolýar. Oglanlaryňam ýeňil bolup bilýär-ä. Ýeňil bolup bilýär-ä oglanlaňam. Hawa, bolup bilýär. Oglanam häzir öňünden çykan gyza lak atyp ýörse, oglanam ýeňil bolýar-laý. Günde bir gyza lak atyp ýören oglana-da ýeňil diýilýärmi? Ýeňil diýilýär. Ýeňil-le. Erkek kişi bir birine seretdimi dursun-da şonda. Dogrymy? Başga kişä seretmesin-de. Diýilýär-ä bir adama dörtden düşýä, bäşden düşýä. Ýoklaý, biri bir ömrüňe ýetiklaý. Hä? Ýetik diý. Biri. Oglanam şoň ýaly. Hemmä-de ýetik bolsun şol. Hawa, hemmek şa ýetik bolsun, biri.
Durmuşyňda bolan iň uly allow, ýalan.
Äý, oň iň ulusyny nirden hasaplaýyn men? Bolupmydy şoň gali? Kän, kän bolupdy gallow. Men näçe ýaşymda, otuz dört ýaşymda. Gaty uly allowlar bolupdy. Aýdyp bolmaýar onçasyny, gaty uly allowlar bolupdy. Allana, allana, büdreýe, büdreýe şu derejä gelýär. Ýöne mysal üçin aýdaýyn, otuz ýaşymdan bärik allow ýokdy. Otuz ýaşymdan bärik bir gowy edip allat diýsem ýalandyr. Şoňa çenlin allow boldy durmuşda. Simeýn problemalarda allowlar ýüze çykýa allow boldy ýöne iň ulusy haýsy kiçirägi haýsy bilemok sebäbi allow bolanda allow bolýa. Allow ulusy kiçisi bolmaýa ýalanda. Seni kiçiräjik ýalan sözledi näme şo nokta galdy dämi seň ýüreňde ýalan näme şol. Ýalan. Şo saňa şonda ýalan sözledi dämi? Boldy ýalan bolup gitdi. Ol, mysal üçin, o sözler ýalan kiçiräk, bul ulurak diýilenok. Ýalan ýalan bolýar. Allow allow bolýar. Ulusy kiçisi däl, ol kän boldy. Ştop allanyp, allanyp şu derejä ýetilýär. Mysal üçin, özüňem kän allanansyň. Allanmadym diýjekmi? Ýok, allanansyň, kän allanansyň. Hökman bir gyzy bir erkek oglan allamalylar bir işdeş allap biler gowy edip dogrymy? Bir işgäriň gowy edip külüň çykaryp allap biler dogrymy? Kän boldy men bir kilçik durmuşda ýaşap ulalan näme? Kän boldy.
Bagşap bilýäňmi?
Hmm, bagşlapmy? Men telýaça. Wagtynda gelse bagyşlap bilýän. Gatadygymça men gataýan, soň uje boldy. Soň bagyşlap bilemok. Wagtynda gelip, men şony şeýtdim-dä welin, şonda meni bagyşlaý-da diýip, diýse, men bagyşlaýan, ötünjini sorasa, ötünjini soramasa bagyşlamaýan. Şon ýaly birhili karakterim bar-da, ýöne durmuş gowy ýumşatdy meni. Gaty gowy ýumşatdy, öň dagy ýaman erbetdim men. Ýöne wagtyndan geçişýär-ä eýýäm. Soňuja häzir gelip bagyşla diýseler men bagyşlap bilmeýän adamlamma. Bagyşlap bilmeýän uja wagt geçdi. Men gataşdym. Bagyşlap bilmeýän. A ýöne häzir sen bir zat diýip meň göwnüme ni to degseň, şu taýda degibem bar-a, ertirem bir tort jaýyş etseň, eliň bilen alyp, Aýka düýn birhilek ni torak boldy ýa-da ni dört-bäş günden ert. Mysal üçin bir aýdan gijä galma. Bir aýdan gijä galman eliňe tortjaga salyp, Gaty göwnüňe degdim, şondan bäri bir hil bolup ýörýän, wagt tapyp bilmedim, men baraýmaly, göräýmeli, seň ýanynda oturyp çaýçyk gaýdaýyn diýseň, men seni bir aýyň dowamynda-da bagyşlap bilerin. Uje ondan soň adam içine salýar, içiňde çişirýäň, çişirýäň, ol mum ýaly etýäň-ä. Onnoň bir ýyldan gelip saňa bagyşla diýse ne peýda, diýmese ne peýda, dogrumy? Şon ýaly. Wagtynda gelse bagyşlap bilen. Wagtyndan gijä galsa bagyşlap bilemok. Nämäni bagyşlap bileňok? Lýuboý zady durmuşymda. Gyzlar bilen kän işleşdim, kän gyzlar bilen işleşdim. Göwnüne degenler bar, meň göwnüme degenler bar. Şolar wagt uzaga salman gelip, Bagyşlaý-da diýen bolsalar, şonda sen göwnüňe degdim, sen prawdyň diýseler, men şony bagyşlaýan. A indi ýyllar geçensoň gelip bagyşla diýse ne peýda diýmese ne peýda men uje o içimde galdy-da uje daže gelmesine-de rugsat berip bilmeýän. Bilemok çilesligimi etýänmi nämem. Bagyşlar ýaly bolsa bagyşlaýan.
Özüň bagyşla diýbilýäňmi?
Dogrymy aýdaýyn. O dogryňy aýdylýan ýer diýýän-ä şu. Aýdaly-da dogrusyny aýdýar her kim.
Diýbilmeýär.
Näme üçin?
Tamam meňki dogry ýaly bolup dur. Sebäbi men aňsat neme edemok. Bir hilek men ýigrimi ýaşamda-da bir hilek otuz ýaşly gyz ýaly pikir etýädimmikäm? Her basýan ädimimi pikirlen ýene şuňa basmalymy basmaly däl. Men şoň üçin aňsat bagyşla diýmeýän. Bilemok. Bilemok. Bagyşla diýip näme üçin diýeýin.
Ýa birden özüň günäli bolsaň. Özüm günäli bolsammy? Hawa. Bilmedim-aý. Diýýämkam.
Men hiç hem günäli bolamok diýýän. Ho, ýanymdaky, hemişe sen günäkär däl-ä diýýär. Şu saparam sen günäkär dälmi diýýär ol. Gyz bolanym üçin men günäkär däl diýýän. Erkek kişi bir geçirimli bolmaly diýýän. Men gyz bolup doglupdyryn-a diýýän. Men günäkär däl diýýän. Ýene sen günäkär dälmi diýýär. Men günäkär däl diýip durun-a. Şeý diýip bilýän-ä göni. Bilemok. Men günäkär däl diýip bilýän.
Zenan maşgalanyň durmuşynda erkek adamyň orny. Mysal üçin diýýärler-ä bir ädim öňde diýip. Meň durmuşymda şol erkek adamyň orny on ädim öňde. Gaty öňde. Bilemok meni söýýä, sylaýa, hormatlaýa bir ädim däl, bir ädim yzynda däl. On ädim, on ýaly ýerde. Men şony şol taýlarda saklaýan. Şoň derejesi şon ýaly meň üçin. Bilemok beýlekiler ony nähili saklaýarlar, näme etýärler. Meň durmuşymda meň erkek adamym öň on ädim öňde. Gaty gowy saklaýan-aý men. Bir ädim öňde bolup yzyndan çalt ýetäýjek bolsaň bolmaýar. Gaty öňde bolsun. Sözi söz bolsun. Ştob aňsat bir şol bir zat gürlemesin-de, plan zat plan bolmaly diýmesin-de, hemme zat özüň çözüp ýörkä. Dogrymy? Şol seň sözüň ýöräp dur, oňam sözi ýöresin, ýöne oň sözi mysal üçin nähili diýsen, aňsat gürletmeli däl erkek kişini. Bökdençlik diýilýän çykarmaly däl. Şol çykanok bizde kän. Çykanok, çykjak bolsa nerwi çidetdigi bolýar, eýýäm ştraf bolup gitýär, bilýäňizmi? Çykanok. Ýöne gaty öňde. Jany sag bolaýsynda.
Durmuşyň manysy nämede? Waý, ýaşamakda.
Näl ýaşamakda?
Ýylgyryp ýaşamakda.
Aha.
Men aňsat sögüşip, gyrlyşyp, onýa öýke-kiýin edip ýaşap bilmeýän. Gülüşip, degşip ýaşaýan. Işe gelnim bysmylla gapyny açandan güldürip girýän-dä, kim gapyny açsyn maňa güldürýän-dä şony. Ýa bir sapar pyrlanyp geç gitýän ýanyna samsyksyrap gülmekde, iýmekde, içmekde, ýagdaýyň çatandanjyk geýmekde. I iç Geýin gül ýaşa Aňsat uruşma sögüşme çakyşma Durmuşyň manysy şadyýan ýaşamakda Neçe gün ýaşajagymyz belli däl.
Biziň durmuşymyz gaty gysga şu zatlara sarp etmek üçin. Näme zatlara?
Sögüşmäne. Sögüşmäne sarp etmek üçin biziň durmuşymyz gaty gysga şoň üçin men diýýäne işde dagam gyzlaram moda sögüşmek bolanok diýen. Sögüşmeliler. Sögüşmek üçin sögüşip, ýöne ajaşyp ýa-da onuň oňuny o gepi alyp gidip otag alyp gitmek üçin gaty gysga. Ýaşamaly-ow. Gülüp, degişip ýaşamaly. Sögüşmek üçin gaty gysga, sögüşmeliler. Sögüş boljak ýerde men ýok. Bir işde işa gyz aýal gyzlar bar işde. Problemalar çykyp durýa. Çala problema dörese men uje şo gün işläp bilemok. Uje şo günüň ýok. Gysgada şo günüň ýok seň gitdi sögüş bilen. Etmeli däl şony. Diýýän gyzlara da sögüşmek bolany iň soňky sapar bot. Şu bu salon açyba dört ýyl. Salon açyp dört ýyl bir arada boldy. Çalaja gatyrak gygyryşdylar da. Iş diýilýän zatda bolýan däldir diýdim. Şu meň seretýän territoriýamda o gapy, bu gapy girdiňiz, şi, çykýaňyz, şi. Ondan ho gitýäň Kaçelýa, o taýda ýolum-ýolum bol, yzyňa gir, şi. Diňe ýylgyryp geziň, özi ne azajyk-a biz ýatyryp sanasaň on sany gyz bolar ýa bolmaz. Ýedi-sekiz sança gyz, aýal maşgala bardyr işde. Diňe ýylgyryp ýaşaň, meň maýerimde şo bolsun diýen. Onda Çykyň işden sagat sekizden soň gidiň, ýolum-ýolum boluň, ertir irden gül ýalyjak bolup geziň. Sögüşmän-ä, uruşman-a gysga gyz. Bu gün görýäň, ertir ýog-a.
Gyzdan gowy görýän soragy. Söýşüp barsaň gowumy ýa-da adaglanyp? Waý, söýşüp bararsyň-a adaglanyp, şo döwür barmy? Käwagt duşýan. Bolmaz gyz söýşüp bar. Gyzam söýşüp barsyn, oglanam söýşüp barsyn. Söýşüp diýen bir wejera bolmasyn, ýöne şony tanasyn-da şol. Bir ýyl tanasyn, iki ýyl tanasyn, rugsat beriň. Srazu tanady, üç-dört aýdan toý onýa zat ýok. Bir oglany üç-dört aýyň içinde tanap bolmaýar. Seň harakteriň bir ýyldan soň çykýar ýüze. Iki ýyldan soň sen wöh diýersiň o gyza bilýäňmi? Tanasyn şony, tanabildiginden tanasyn, toý gyssamaly dälgi, tanasyn, toýdan soň yza ýol ýok diýilen ýaly, ýöne yza-da ýol bardyr, ýöne gaýtmaly däl-le şondan soň yza. Tanasyn, söýüşsin, şony söý, gyzara-ha, oglana bir söýsün, oglanyň ejesi bilenem iki sapar söýüşsin, gaýny bilen wapşe söýüşsin gyz. Sebäbi sen işe gaýtýaň gyz, ol oň bilen bolmaly gyz. Düşýäňmi, on bilenem söýüşmeli, seň bilen söýüşip, Gaýynam jyn galmaýan bolsa barmaly dälgy, şony söýünçäňçi-da sen. Ony söýmeseň bolmaýagy, durmuş bolmaýa. Sen-ä bir söýüşmeli, gaýynyň bilenem iki söýüşmeli, barjak gaýynyň bilen söýüşäýmeli sen. Sebäbi söýüşmeseň alyp çykyp bilmeýäň öýde uzakly gün oň bilen problemaň. Şoň bilen jynyň jyňkyryşmasa sen üzümiň suwy ýaly oglan bolaý. Sen näme işden gelen soňsuň-da bir üç-dört sagatsyň-da, uzakly gün gaýyn. Gaýyny iki söýmeli. Onam söýse-dänim ahyr çydaýa-da, gaýynyň yňyllysyna-da çydaýa seni söýse. A seni söýmese adaglanyp barsa saňa, iki eje kaka adaglap berýär-ä. Gyzym zaten şoňa baraýmaly. Bardy dämi? Ýaşasy gelenok-da. Sen-ä adaglanan, söýmedi seni. Dogrymy? Ilki maşgalaň içinde problemalar çykyp durýa. Müň idealny maşgala bolaýsyn, problema çykyp durýa. O problemada bir zat üçin çydap bolar, haçanda seni söýseň çydap bolar. Sen hem söýmeseň o problemada çydajak bolsaň näme gerek o durmuş? Bütün ömrüň kül. Şoň üçin gyz söýenine barsyn, oglan hem söýenini alsyn. Söýseler, eýderler, beýderler, ikisi oňşar. Aýrylyşmazlar, söýgi üçin geçirer. Çyn söýýän bol ýanymdaky gowula diýýär-ä meň ýanymdakylar. Ýanymdaky gowula diýýär. Ýanyňdaky üçin ýaşap bolýar, ýöne ýanyňdakynam söýmeseň, onam eje kaka-da azyrajyk zulum etýän bolsa, bişiň-düşiň halamasa ýa sen arassaçyl bolup biş-düşi oňarmasaň, uje problema köpelip gitýär. Söýgi näme bolsa problemany gowy aşak direýä gyz. Ýüz prosent problema bar bolsa öýde, söýgi şony ona diräbilýä-dä, onusynam eýýäm ýanyňdaky gowy geçip gidýäň, çagalar üçin geçip gidýäň, uje garraşýaň, bişişýäň, işişýäň, geçip gidiberýä. Samy glavny söýýäň, durýaň. Söýmeseň duraňak şo taýda. Boldy. Söýmeseň näme üçin durjak? Adaglym diýip durjakmy? Bütin ömrüň adaglym diýip oturjakmy? Bolmaz. Söýşüp barsyn. Söýşmek aýyp diýen bolarlar türkmençilikde. Gaýynyňam söýşüp barandyr, gaýynataňam söýşüp barandyr. Atam döwürden bäri söýgi barmy? Söýşüp göwneşip barýar, göwneýäňmi gyz diýip soraýarlar şony. Gadym döwürde-de halaşandyrlar. Halaşyp barylsa gyzgynjak bolýar, gowy bolýar. Ýokluga-da gözüňi ýumýaň-laý, söýýän bolsaň. Söýmeýän bolsaň, gözüň açyk durar. Ýok zatlar-da görersiň. Hä? Hemme ýoklary görersiň. A söýseň, ýoklary görmersiň, geçirersiň. Söýýän diýersiň. Ertir bolar, birigün bolar diýersiň. Men-ä şonuň ýaly. Diýip bilmez hiç kim. Aýka sen idealny, seň hemme zadyň dokuzyň düzüw diýip bilmez. Söýýäň, gözüňi ýumýaň, geçirýäň, bolýa-la diýýäň. Söýgi esasy zat. Söýgi bolmasa bolmaz. Ýanyňdakyny söýäýmeli. Söýmeseň barmaly däl. Başdan ýok. Eşitdiňiz dämi? Söýmeseň näme üçin ýaşajak? Söýgi birinji orunda durýar. Pul zat o zatlar birinji orunda durmaýar. Söýgi bolsa ýarym kilejik makarony gaýnadypjyk üstüne sogan gowrupjyk gulapjyk roltonjyk sepseň bal bolup gitýär. A söýmeýäniň bilen kakmajy ýaý gitmeýär. Söýeňokda sebäbi. Söýseň düzelip gitýä. Holodilnikde boş bolsada bir hili doly görünýä. Söýýäňdä. Özüme şonuň ýaly. Bir bakyşda dörän söýgä ynanýaňmy? Goý aýta.
Ha hindi kinomy? Aw indis kinoda göremzokda o çaga wagty bir bakyşda-da söýgi bormy goý? Bakarsyň söýersiň beýläňe seredersiň bakmaz ony köşeşersiňdä. Bir sapar bakaňda söýseň. Tanamasaň nädip söýjek ony? Seni uhažywat edişini söýersiň, saňa jaň edişini söýersiň, SMS-lerini söýersiň, saňa tarap ädimini söýersiň, saňa tarap aýyrýan wagtyny söýersiň. Söýmäne zat kän gyz, bir sarap seretdi diýip söýüp bolmaz gyz ony. Ana seretmedi-de indi sapar. Köýjek, oturjak, garaýank bolup. Men söýdüm, o söýmedi. Ýok. Ola dile geldi, bile geldi dörän söz ol bir bakyşda söýgi. Bolmaz. Bir bakyşda söýse, ony tanamaly, o da seni söýýämi? Wagt gerek oňa bir bakyşda söýgi ýok, onýa zat ýok. Ol dile geldi, bile geldi söz ol. Ertekimi?
Erteki däl hikaýa bolup biler. Erteki wapşe ýok zatda. Bir sapar Elbetde her kime men seni şo sapar göremde söýdüm diýip aýdyp biler häzir. Meň ýanymdaky diýer, şondan bäri galdy şo diýer. Ýöne Şo sapar görüp, soň görmedik bolsa köşeşip giderdi ol. Bilýäňmi, kän sapar görmeli söýjek bolsaň. Söýgi seretdiň döret, onýa zat ýok. Hä, diýmek uçgunjyk beribilýän eken-dä, bir bakyşda dörän söýgi. Uçgunjykmy?
Eger olam şo ta seretse, olam seretse, ikisem boş bolsa, ikisine-de bir şo taýda ýanyp duran söýgi gerek bolsa, onda ony döredip bilerler. Atak sen söýseň seretseň olam saňa seretmez ozanik bolsa seredeniň onda bolmaz nirden bolsun köýersiňdä derrewjek sönersiňdä odalyk bolarsyň söýgi üçin kän wagt gerek tanamak üçin.
Ejeler öz kiçijik gyzyna ýa-da ogluna näme öwretmeli? Ulalanda şol meselelere duşmaz ýaly. Gyzyna näme öwretmeli diýsem, eje bir gyzyna näme öwredip biler, meň ejem maňa näme öwretdi aýdaýynmy? Çakganlygy öwretdi. Çakgan diýýän-ä, çalasynlygy. Ot ýaly bolmany. Şu ot, bäşinji klasykam palawyň aşagyna ataryp goýmaly-la işden gelýänçä. Gyzyňyza çalasynlygy öwretseňiz bolýar. Çalasyn bolsun, arassaçyl, arassaçyl bolsun, uhojnly bolsun, gyz diýilýän zat basan ýerinden ot çyksyn-da, izilläp otursa, çalt hereket etse gyz gowy bolýar. Şonda ol baran ýerinde-de çaltlygy bilen alyp giderle hemme zady. Gyzyna çaltlyk öwretsin, ogluna bilemok näme öwretjegini. Sen Men ogluma näme öwrederdin? Waý, men oňa näme öwreder? Aý, akylly, terbiýeli bolaýmasa, ýalan sözlemese, bir çaga ýalançy bolmasa, şon ýalan sözlemese hemme zat düzelip gitýär. Bir problema çykdy-da, göni gelip, eje men şeýle-şeýle diýip aýtsa, şo problema düzelýär. Düzelmejek problema ýok ahyryn. Samy glanny gyzam ýalançy bolmasyn oglam ýalançy bolmasyn ýöne ýekeje bir zat gyzlar illik bolmasyn myllyk bolmasyn gyz diýilýänzat sülmüräp dur sülmüremelidir gyz bir gelin sülmürärä ýigrimi günjük döwri bar şoňam ýigrimi gün kyrk gün bir sülmüreýär ondan soň uje ot ýaly bolup gitmeli gyzam durmuşa çykýançada ot ýaly bolsun sülmüremeli dälläý gyz diýilýän zat. Onda erkek kişiler sülmüremelimi diýersiň welin, gyz sülmüremese, alyp çykarlaý hemme zady. Ot ýaly bolsun, mysal üçin men indi erkek ýalak-da, doganmyl. Gyzam şon ýaly bolsun, alyp çykar bar zady. Bir çalasynlygy öwredäýsin, gyz arassaçyl bolsun, çalasyn bolsun, ýalta bolmasyn, tursun, irden ýatmasyn we on birde, on ikide. Sekiz bolsa, sekiz normalna turaýsyn. Ýedide turýar-a çagalar okuwa gitjek bolup. Ke gyz ýatýa gyz on birde primýerka çagyrsaňam ýatanlary barda. O gyz diýeni. Aýdan sen tur diýip özüm tutup primýerka getirýändem bar. Çalasyn bolsa alyp çykaraý. Men ýalta däl-ä. Men gije-de galyp köýnek tikip otyryn-a. Alyp çyk, almajak balaň ýok, iki sany eliň işläp dursa.
Bagyt bi Ýanyňdaky bilen oturyp ýekeje käse çaý termada demleýäň, gitýäň bagyt köşkde skamýakada oturýaň, arassa howada içip gör, aý kaýtdy diýersiňiz, bagyt düşer. Çagajyklaram goýup gidiň, gaýynyňyz seretsin otursyn, gelinçäňiz bir sagatdan kän eglenmeýär. Dogrymy? Dogry. Maşyny bar bolsa gitsin, maşyny ýok bolsa alyň şo çäýnek bilen çaýy, daşaryk skamýaka gidiň, ýoldaşyňyzy alyňda. Bir arassa howada içip görüň, ýöne öýde demläp, piçonujyk salyp. Hä, ynha bagt diýersiň. Bagt şa.
Edil şu wagt aýdala tomaşa edip oturan tomaşaça näme diýerdiň?
Näme diýerdim? Hezil etdiňiz gerek diýerdim. Janyňyz sag bolsun diýäýin sen, görjekler gowy bolsun. Bar gymmatly wagtyňyzy aýryp, bize aňkaryp oturan bolsaňyz, bar işiňizi hem taşlap. Onda janyňyz sag bolsun, görjegiňiz gowy bolsun, gül ýaly ömrüňiz bolsun. Sag boluň oturypam bizi synlanyňyza. Aýka saňa durmuşda işde Arkadagly ýurdumyzda Arkadagly Serdarly döwletimizde hemişe rowaçlyklaň ýar bolmagyny tüýs ýürekden arzuw edýän maşgalaň abadan bolsun elmydama muşdaklygyňy täzelikleň bilen begendirip dur. Janyň sag bolsun. Parahat ýurdumyzda ählijaňyzam güler ýüzüňiz gülüp dursun. Solmasyn.

Öwren diýet. Öwren.
Ýoldaşyňyz mi? Maşgalam o. Wiý, ýa öwreni ber, peýdaly maslahatlar. Strah edibermeli, göm düzelip gitdi. Ýöne bulama siz ýaňam gowy saklaýan meňzýär. Edil şu bolsa gowy sakly. Etdirenok. Gowudyň, etmeli däl. Esi ştraf et. Düzelip gitdi özi. Bir aýda düzelmese, iki aýda düzelýär. Sebäbi her ştraf eden öküz men bäş ýüz alýan. Aýtýan ýetim öküz ýüzden az. Alyňda. Bir arassa howada içip görüň, ýöne öýde demläp piçonyjyk talyp. Hä, indi hä bagt diýersiň. Bagt şa. Barlap göreli bizem şu gün. Barlap göräýiň. Günde şo diýýär. Menä şol neme dä, o näme ol? Çagaň gülküsi ýene bir zat. Ol kak obyşna öýe baraňda öňüňden çykýa, çykma otur diýseňem aýnadan seredip dur-a. O däl bir gidip kelläňi dürsemok. Düýnjik barladyk-da, şondan aýtýanmy? Düýnjik. Aýka goýýan wideolaň müňläp-müňläp pros başlady.
Mende-de bolýa şonda. Men gapdala seredip duran burunmy diňe?
Men näl normalmy? Asmaýl, normalmy men? Opşy kadrym näle aşyra? Erkek işdiň dä otursana. Jana, men Gowur diýende gowur.
Eý, şuň ýaly gowy adam bilen gepleşik etmegi ödüp otyrsyňyz-ow. Şo-da. Ýa.
Bilemok. Galanyny bilemok.